Korint khuami sin pawl cakuat pahnihnak biahmaisa Caṭialtu Paul Cakuatmi Korint Khrihfabu Caṭial Kum AD sawmnga le ruk. Paul nih a voikhatnak Korint cakuat a rak ṭial lioah hin Efesus ah rian a rak ṭuan i a rianṭuannak zong a hlawh a rak tlin liote a voithumnak khual a tlawn pah ah a rak ṭialmi a si. Korint zong a voihnihnak va tlawn ṭhan a duh ngaingai, sihmanhsehlaw cu lio hrawng cu Thawngṭha rian a ṭuannak ah a hlawh a tlin ngaingai caah Efesa tu ah caam a duh deuh ṭhan. Korinth kuat khat, dal ngaiin dal kua. Sihmanhsehlaw kal lo awk ṭhalo in Korinth sining a hun um. A rianṭuannak ah dohdalnak fakpi in a hung um kha a hmuh caah khulrang tein Korinth ah a va kal. Dal hnih, cangkhat, canghnih. A tlawn hnanak nih aa tinhmi zeihmanh a lim lo. Sihmanhsehlaw Korinth i va kal ṭhan ding aiah cakuatu a ṭial ṭhan. Dal khat cang kul le cang thum, dal hnih cang li, cang kua. Korinth khuami hna nih zeitindah a cakuat an hmuh lai tiah khuaruahhar tukin Paul cu a um. Tiros khua i Titus a ton tikah a sinin thawngpang theih lai kha aa ruahchan. Dal hnih, caang hleihnih, Apostle dal kul, caang khat, cang hnih. Asinain Titus cu Troas a rak phan lo. Cucaah Paul cu Macedonia ah a len. Dal hnih cang hleithum, dal sarih cang nga. A hnubik ah Titus cu cu hmun ah cun a va hmu i Korinth khuami hna cu an i ngaihchih i a nawlngaih duhnak an ngeihnak kha a chimh. dal sarih, caang ruk in caang hleiruk. Korinth Khrihfabu ah buaibainak a dong lo. Apostle deu cheukhat nih Paul rianṭuannak kha fakpi in an doh. Dal hleikhat, caang hleithum in caang hleinga. Korinth khuami hna cu an runh khawh ngai hna.

A voihnihnak Korint cakuat hi ṭhen thum ah ṭhen khawh a si. Dal khat in dal sarih ah a rianṭuannak a kilvennak le Pathian sal ṭha tak nih rian a ṭuan ning kha Paul nih a langhter. Dal riat in dal kua ah Jerusalem i a ummi sifak mithiang hna caah Jentail Khrihfabu thawhlawm kholhnak te hna kong kha a chim. Dal hra in dal hleithum ah Paul nih amah a dohtu a ral hna a leh hnanak kong kan hmuh. Apostle a sinak kha a fianter i Khrih ruang i a temhinnak zong kha a langhter. Cun Pathian sal cu a derthawm bik caan ah a cung i a ummi Pathian ṭhawnnak hmuh khawh a si khunnak kha a langhter. Paul nih a bia an ngaih nakhnga ralrin peknak in a cakuat cu a donghter. Korinth khuami hna nih a bia an ngaih lo ahcun a tlawn ṭhan hna lainak le an buainak kha fakpi in a tlangtlak hna lainak kong kha bia a kamh hna. Pathian vel cu a za ko. Cun a thazaang cu kan derthawmnak ah tlinter a si. Dal hleihnih cangkua ka derthawm tikah khan ka ṭhawng dal hleihnih cang hra. Dalkhatnak, biakchawnhnak, Pathian duhnak in Jesuh Khrih apostle a simi Paul le kan unau Timote nih Korinth khua ah a ummi Pathian Khrihfabu le Akhaya peng i a ummi mithiang vialte hna ca kan in kuat hna. Pathian kan Pa le Bawipa Jesuh Khrih i vel le daihnak cu nan cungah um ko seh. Hnemtu ṭhabik Pathian, Kan Bawipa Jesuh Khrih i a Pa le Pathian, zaangfahnak Pa le hnemhnak vialte i Pathian cu thangṭhat si ko seh. Pathian nih a kan hnemh bantukin harsatnak chung i a ummi hna kha kan hnemh khawh ve hna nakhnga harsatnak kan tonmi vialte chung khan amah nih a kan hnemh. Zeicahtiah Khrih temhinnak kha tampi kan i hrawm bantukin Khrih thawngin hnemhnak zong tampi kan i hrawm ve. Harsatnak kan in ahcun nanmah hnemhnak caah le khamnak caah a si i hnemh kan si ahcun kan inmi temhinnak bantuk nan in tikah nan cung i lungsaunak a chuahtertu nanmah hnemhnak ca zongah a si ve. Cun nan ca i ruahchannak kan ngeihmi cu a fek ko, zeicahtiah harnak nan i hrawm bantukin hnemhnak zong nan i hrawm ve lai ti kha kan hngalh. Cucaah u le nau hna, Asia ram i kan cungah a tlungmi harnak cu chim khawh leng le phorh khawh leng in thilrit a kan khinh caah nun lai hmanh kan i ruah lo ti kha nan hngalh lo ding ah ka duh lo. Asi, kanmah le kanmah i bochan loin mithi a thawhtertu Pathian tu kan i bochan nak hnga kannih cu thi ding in biakhiah cangmi kan si tiah kan i ruah. Hi tluk in ṭih a nungmi thihnak chungin a rak kan chuahtu nih cun atu zongah a kan chuah i hmailei zongah a kan chuah ṭhan rih ko lai tiah kan i bochan. Mi tampi thawngin kan comi laksawng caah kanmah aiawh in mi tampi nih lunglawmhnak an chim nakhnga nanmah zong nih thlacamnak in hmunkhat te ah nan kan bawmh ve. Paul lungput Zeicahtiah kannih kan i phorhlawtnak cu hihi a si: minung fimnak si loin Pathian velngeihnak thawng tuin langhman tein le Pathian ṭihnak lungthin he vawlei ah kan nung i nan sinah kan nung khun ti kha kan chiaṭha thleidannak nih tehte a khaan. Zeicahtiah nan rel i nan hngalhfianmi thil dah ti lo cu thil dang zeihmanh nan sinah kan ṭial lo. Bawipa Jesuh ni ah kannih cu nan i phorhlawtnak kan si i nannih zong kan i phorhlawtnak nan si nakhnga a hngalh zong a cheuchum cu nan kan hngalh ko cang bantukin A dongh tiang nan hngalh fian ko lai tiah kan i bochan ko hna. Cun cucu fiang tein kaa ruahchan i a voihnihnak thluachuah nan co ṭhan nakhnga nanmah tlawn kha a hlanpi in kan rak i tim cang. Cun Macedonia kalpah ah in tlawn pah hna i Judea peng ka tlawn lainak zongah nan rak ka thlahnak lai, Macedonia in ka rak kir lei zongah nan sin i rak luh pah ṭhan kha kaa tim. Cucaah hi thil kaa timh tikah hin fawitelek in kaa timhmi a si maw? A si lo. Minung sinak in e, e ti bu in aih, aih a timi ka si maw? Sihmanhsehlaw Pathian cu zumhtlak a si bantukin nan sinah kaan chim cangmi bia hi e le ei aa cawh bal lo. Zeicahtiah Silvanus, Timote le keimah nih nan sinah kan phuanmi Pathian Fapa Jesuh Khrih kong cu e le ei aa cawhmi si loin amah chungah cun e a si ko. Cucaah Pathian biakamnak vialte cu amah ah khan e an si dih i kannih nih Pathian sunparnak kha kan langhter nakhnga amah ah cun amah ah cun kan amen atu ah hin nanmah le Khrih chungah fek tein a kan dirtertu le chiti a kan thuhtu cu Pathian kha a si i amah ṭhiamṭhiam nih cun cakhenh a kan khenh i a fekmi hamnak caah kan thinlung chungah thlarau kha a kan pek chung cu lawng si loin kan nunnak i tehte si awkah Pathian kha ka auh, Korinth i ka rat ti lonak cu nanmah lungfahter ka duh lo caah khan a si. Cucu nan zumhnak cung i nawlngaihnak kan in ngeihhnawh hna nakhnga lo caah a si. Sihmanhsehlaw kannih cu nan i lawmh nakhnga ca i nan rianṭuan hawi kha kan si. Zeicahtiah Nannih cu zumhnak ah khan a dirmi nan si, dal hnihnak. Cucaah ngaihchiat buin nan sin ra tlawn ṭhan cu kaa tim hrimhrim ti lo. Zeicahtiah nan ngaih kaan chiatter hna ahcun nan ngaih kaan chiattermi hna nanmah dah ti lo nih cun aho nih dah ka lung an ka lawmhter lai? Cun kaa lawmhnak cu nan dihlak i nan i lawmhnak a si lai tiah ka zumh i ka rat tikah ka lung a ka lawmhtertu ding mi hna cungah ka ngaih a chia sual nakhnga lo hi thil tengte hi nan sinah ka rak ṭial. Cucaah nanmah lungfahter duh ah si loin zeitluk in dah nan caah dawtnak ka ngeih kha nan hngalh khawh nakhnga Harnak le lungretheihnak chungin mitthli he nan sinah ka rak ṭial. Aa ngaihchihmi ngaihthiamnak. Sihmanhsehlaw fak tuk in nan lungfahter ka duh lo. Asinain mi zeimaw nih ngaihchiatnak an chuahpi ahcun Keimah ka ngaih an ka chiatter kha a si lo; sihmanhsehlaw nan dihlak cungah ngaihchiatnak zeimawzat an chuahpitu kha a si. Cu bantuk mi hna caah cun mi tam deuh nih nan intermi hi dantatnak hi a za ko. Cucaah cu bantuk mi cu ngaihchiatnak nih fak tuk in a hrawh sual nakhnga lo, a letramtu in nan ngaihthiam i nan hnemh awk tu a si. Cucaah amah nan dawtnak kha nan va fehter ṭhan nakhnga kaan nawl hna. Zeitintiah thil zeizong vialte ah nawl nan ngaih le ngaih lo nanmah hneksaknak caah kha ca kha keimah nih hi tiang tiang hin ka rak ṭial. Ahohmanh thil pakhatkhat kongah nan ngaihthiam ahcun Kei zong nih ka ngaihthiam ve. Zeicahtiah thil pakhatkhat kongah ka ngaihthiam ahcun nanmah ruangah Khrih hmai i ka ngaihthiam kha a si. Cucu Satan nih kan cungah caanṭha aa lak sual nakhnga lo caah a si. Zeicahtiah Satan khuakhannak cu kan hngalh lo a si lo. Cu lawng cu si loin Khrih thawngṭha chim awk i Taras i ka rat tikah khan Bawipa nih ka caah innka kha a ka hunpiak. Ka unaupa Titus kha ka hmuh lo caah ka lungre a thei, sihmanhsehlaw ka chimhtak hna i Masedonia ah ka kal, Khrih ah teinak. Khrih cungah teinak he a zungzal in lam a kan hruaitu le amah hngalhnak rimhmui khua zakip ah hmuiter awkah a kan hmangtu Pathian cu thangṭhat si ko seh. Zeicahtiah khamh lio cuahmah mi hna le a tlau lio cuahmah mi hna lakah kannih cu Pathian caah Pekchanhmi Khrih rimhmui kan si. A tlau liomi hna caah cun kannih cu thihnak ah a hruaitu hna thihnak rimhmui kan si i a dang khamh liomi hna caah cun nunnak ah a hruaitu hna nunnak rimhmui kan si. Cucaah cu kongah cun ahodah ṭuanvo a la ngam lai? Zeicahtiah Kannih cu Pathian bia kha a zuarmi hna mi tampi bantuk kan si lo, sihmanhsehlaw i biataknak he Pathian sinin a rami bantukin Pathian hmaiah Khrih min in kan chim. Dalthumnak, rianṭuannak thar, Cucu kanmah le kanmah i chim thiam hram kan i thok ṭhan bia a si maw? Asiloah midang bantukin nanmah sinah siseh, nanmah sin in siseh chimthiamnak caṭialpiak kan herh ve dara? Nanmah hi kan thinlung chungah ṭialmi mi vialte nih An hngalhmi le an relmi kanmah cakuat cu nan si. Fiang tein nannih cu kanmah rianṭuannak thawngin cahang in si loin a nungmi Pathian Thlarau in lungtlap cungah si loin taksa lungthin tlap cungah ṭialmi Khrih cakuat nan si. Cun kannih cu Khrih thawngin cu bantuk bochannak cu Pathian sinah khan a ngeimi kan si. Cucu kanmah le kanmah ah kan i za ko kan i ti lo. Sihmanhsehlaw kan i zatnak cu Pathian sinin a rami a si. Amah ṭhiamṭhiam nih cun caṭialmi in si loin Thlarau tu in kaphnih biakamnak thar rianṭuantu tlingtlak ah a kan ser. Zeicahtiah ca in ṭialmi phung nih cun a thah i thlarau tu nih cun nunnak kha a pek. Sihmanhsehlaw thihnak a chuahpitu rianṭuannak lungtlap cungah Khur in ṭialmi kha sunparnak in a khah caah chikkhatte ah a lo zaumi Moses hmaiceu hmanh kha Israel mi hna nih dengteo tein an zoh khawh lo ahcun zeitluk in dah thlarau rianṭuannak cu sunparnak in a khah chinchin lai, zeicahtiah sualphawtnak rian hmanh nih sunparnak a ngeih ahcun Dinfelnak rian nih cun zeitluk in dah sunparnak cu tam chinchin in a ngeih lai. Zeitintiah sunparnak he rak sermi hmanh kha cu nakin sunparnak he a khat chinchinmi a hung um caah sunparnak a ngei ti lo. Cucaah A lo khomi hmanh sunparnak a rak ngeih ahcun a hmunmi cu sunparnak a ngei chinchin. Cucaah cu bantuk ruahchannak kan ngeih caah ralṭha ngaiin bia kan chim. A lo cuahmahmi kha a dongh tiang Israel mi hna nih ngol lo tein an zoh khawh nakhnga lo hmaikhuh in a hmai aa khuhmi Moses bantuk kan si lo. Sihmanhsehlaw An thinlung kha cawtter an rak si. Cucaah nihin ni tiang Biakam Hlun an rel tikah an hmaikhuh kha hlimpiak an si lo, zeicahtiah hmaikhuh cu Khrih thawnglawng in hlimpiak a si. Asinain nihin ni tiang Moses phung an rel tikah an thinlung kha hmaikhuh nih a khuh ṭheo rih ko. Sihmanhsehlaw mizeimaw nih Bawipa lei i aa mer tikah hmaikhu cu hlimpiak a si. Bawipa cu thlarau a si i Bawipa Thlarau a umnak ah cun zalonnak a um. Sihmanhsehlaw kan dihlak hmaikhu hun bu in Bawipa sunparnak kha thlalang chung i zoh bantukin kan zoh. Kan dihlak in Bawipa Thlarau nih amah muisam chungah sunparnak in sunparnak sinah a kan thlen. Dallinak nan lungdong hlah u. Cucaah zaangfahnak kan co bantuk in hi rianṭuannak hi kan ngeihmi a si caah kan lung a dong bal lo. Sihmanhsehlaw thuhmi ningzah awk thil hna kha kan hlawt hna. Zer tiangin kan nung lo, cun Pathian bia zong kha hlennak ah kan hmang fawn lo. Sihmanhsehlaw biatak tu kha fiang tein kan chimnak thawngin Pathian hmaiah mikip chiaṭha thleidannak nih a chim thiammi si awkah kan i zuam. Sihmanhsehlaw kan thawngṭha cu khuh a si hmanh ah a tlau liomi hna caah khuh a si. Cucaah Pathian muisam a simi Khrih sunparnak thawngṭha ceunak kha an cung i a tlan sual nakhnga lo zumlotu hna kha hi vawlei Pathian nih an lungthin mit a cawtter hna. Zeicahtiah kanmah kong kha kan chimmi a si lo, Khrih Jesuh Bawipa kong kha kan chim i Jesuh ruangah kannih cu nan sal kan si. Muihnak chungin ceunak tlang seh tiah nawl a petu Pathian kha Jesuh Khrih muihmai ah a ummi Pathian sunparnak hngalh khawhnak ceu kan thinlung chungah a tlantertu cu a si. Sihmanhsehlaw a liannganmi huham ṭhawnnak cu kanmah ta asilole Pathian ta a si kha a langh khawh nakhnga hi hlawn thil hi tlak um in kan i ngaih. A lamkip in fakpi in rialdip kan si nain kan rawk ngaingai lo. Lungawṭawm in kan um nain kan lung a dong ngaingai lo. Hrem kan si ko nain hlawt kan si hlei lo. Tluril lakin an kan tuk ko nain kan rawk ngaingai lo. Kan takpum ah Jesuh nunnak a langh khawh nakhnga Bawipa Jesuh thihnak cu kan takpum in kan i phorh zungzal. Cucaah A thi khomi kan taksa ah Jesuh nunnak a langh khawh nakhnga kannih a nungmi hna cu Jesuh ruangah thihnak ah an kan chenh zungzal. Cucaah thihnak nih kanmah ah rian a ṭuan cuahmah nain nannih ahcun nunnak tu nih rian a ṭuan. Cucaah ka zumh i Cucaah ka chim, tiah aa ṭialmi bantuk thlarau zumhnak kan ngeih ve bantukin kannih zong nih kan zumh i cucaah kan chim. Bawipa Jesuh a thawhtertu nih cun kannih zong amah he a kan thawhter ve lai i nanmah he a hmaiah a kan luhpi lai ti kha kan hngalh. Pathian sunparnak caah velngeihnak cu mi tampi sinah a karh chinchin i lunglawmhnak tam chin in an chim khawh nakhnga zeizong vialte hi nanmah caah ṭhatnak an si dih ko. Cucaah kan lung a dong bal lo. Kan lenglei minung cu rawk cuahmah hmanhsehlaw kan chunglei minung cu nikhat hnu nikhat tharchuah a si. Zeicahtiah caan tawite chung lawng kan tuarmi harnak tlawmte nih hin a ngan chinchinmi le zungzal in a hmunmi sunparnak kan hmuh khawh nakhnga ca tu ah rian a ṭuan. Kannih cu Hmuh khawhmi thil kha kan cuanmi a si lo; hmuh khawh lomi tu kha a cuanmi kan si. Zeicahtiah hmuh khawhmi thil cu chikkhatte lawng a hmun i hmuh khawh lomi tu kha zungzal in a hmunmi a si. Dal nganak Van i kan inn. Zeicahtiah hi thlam kan vawlei inn hi hrawh a si ahcun kut in sak lomi zungzal a hmunmi Pathian sakmi inn van ah kan ngei ko ti kha kan hngalh. Cucaah hi vawlei thlam chungah cun kan hrum ai i van i kan umnak ding inn he khan kan thuam hna seh ti kan duh hringhran. Cu inn he thuamh kan si tikah cun taklawng in hmuh kan si lai lo. Cucaah kannih hi vawlei thlam i a ummi hna cu thilrit phor in kan hrum ai. Thuamh lo kan duh caah si loin thuamh chin kan si i hi a thi khomi hi nunnak nih a dolh nakhnga ca tu ah a si. Kanmah caah hi thil a timhtuahtu cu Pathian a si i kan co hrimhrim lainak ah thlarau kha ham chungnak ah a kan pek. Cucaah hnangam tein kan um zungzal ko. Cun hi in kan pum chung i kan um chung paoh cu Bawipa umnak ah kan um lo ti kha kan hngalh. Zeitintiah kannih cu mithmuh si loin zumhnak in kar a hlangmi kan si. hnangam tein kan um ko. Asinain kan pum chung i umnak cun Bawipa sin i um cu kan duh deuh ngaingai. Cucaah hi kan pum i kan um ah siseh, kan um lo zongah siseh, amah lungton kha kan i tinhmi cu a si. Zeicahtiah Pumsa in a ṭha kan tuahmi caah siseh, a chia kan tuahmi caah siseh, kan tuah ning cio in hmuh awkah kan dihlak in Khrih biaceihnak ṭhutdan hmaiah kan chuak dih tai. Paul aa kilvennak Bawipa ṭih cu zeidah a si ti hngalh buin mi kha kan lem hna. Asinain kannih cu Pathian nih a hngalhmi kan si i nanmah zong nih nan chiaṭha thleidannak in nan kan hngalh lai tiah ka ruah. Cucaah kanmah le kanmah nan sin i kan i chim thiam a si lo. Sihmanhsehlaw thinlung ah si loin lenglanghnak ah aa porhlawmi hna kha bialehnak nan ngeih nakhnga kanmah aiah porhlawtnak caanṭha tu kha kan in pek hna. Zeicahtiah kan hruh ahcun Pathian caah a si i kan fim ahcun nanmah caah a si. Cucaah Khrih dawtnak nih cun a kan uk, zeitintiah mi vialte caah mi pakhat a thih ahcun mi vialte cu an thi dih cang tinak a si. Cun a nungmi hna nih anmah caah nung ti loin anmah caah a thi i a tho ṭhanmi amah ca tu i an nun cang nakhnga Amah cu mi vialte caah a thi ti kha kan hngalh. Cucaah atu thawk cun ahohmanh taksa sinak in kaan hngal ti hna lo. Khrih hmanh kha a hlan ah cun taksa sinak in kan rak hngal nain atu cu taksa sinak in cun kan hngal ti lo. Cu a si caah ahohmanh Khrih chung i a um ahcun sertharmi a si cang. Thilhlun vialte kha an lo dih cang i zohhmanh, zeizong vialte kha a thar ah an cang dih cang. Atu cu zeizong vialte kha Pathian ta an si dih cang. Pathian nih Jesuh Khrih thawngin amah he a kan remter cang i remternak rian zong kha a kan pek cang. Cucu Pathian nih Vawlei hi Khrih thawngin amah he a remter i an palhnak vialte kha anmah palhnak ah a relhpiak hna lo. Cun kannih zong remternak bia kha a kan pek. Cucaah kannih cu Khrih aiawhtu kan si. Pathian nih kanmah hmangin in lem hna seh law cu bang, Pathian he remtermi si cang u tiah Khrih aiawh in kan in nawl hna. Zeitintiah amah chungah Pathian dinfelnak i kan i can khawh nakhnga sualnak a hngal lomi pa cu kanmah caah sual ah a cang. Dalruknak, Paul rianṭuannak le dawtnak. Amah he rianṭuanṭi kan si bantukin Pathian vel kha sullam ngei loin nan co sual nakhnga lo kanmah zong nih kan in nawl hna. Zeicahtiah cohlannak caan a si lio teah nannih cu ka rak in theih hna. Cun khamnak ni ah nannih cu ka rak in bawmh hna tiah Amah nih a ti, Zohhmanh, atu hi cohlannak caan cu a si. Zohhmanh, atu hi khamhnak ni cu a si. Kan rianṭuannak kha thangchiat a si sual nakhnga lo tlukrilhternak thil zeihmanh kan tuah lo. Sihmanhsehlaw lungsaunak, harsatnak, herhbaunak, retheihnak, fungtuknak, thongthlaknak, buaibainak, rianṭuanternak, zan hngilh lonak ah le rawlṭamnak vialte hna ah hin thiannak, hngalhnak, lungsaunak, ṭhatnak, Thlarau Thiang, a takmi dawtnak, biatak bia, Pathian huham ṭhawnnak le dinfelnak hriamnam cu Orh he keh he i put in upat kan sinak le upat lo kan sinak, thangchiatnak le thangṭhatnak in Pathian rianṭuantu kan sinak kha zeizong vialte ah langhter kan i zuam. Mi hlengtu bantuk kan si nain kan hmaan ṭung. Hngalh lomi bantuk kan si nain an kan hngalh dih ṭung. A thi cuahmahmi bantuk kan si nain zohhmanh kan nung ṭung. Chimhhrinmi bantuk kan si nain thah kan si ṭung lo. Ngeihchia tukmi bantuk kan si nain kan i lawm zungzal. Sifak tukmi bantuk kan si nain mi tampi kan rumter ṭung hna. Zeihmanh a ngei lomi bantuk kan si nain zeizong vialte kan ngeih dih fawn. Maw Korinth khuami hna, kan ka kha fakpi in nan sinah kan in aan i kan lungthin kha kaupi in kan hun. Nannih cu kanmah nih nan paw kan in rek hna lo, sihmanhsehlaw nanmah le nanmah nan paw nan i rek. Cucaah atu cu nannih zong kaupi in i hung ve u tiah fale chimh in kaan chimh hna. Zumlotu hna he i ruang lopi in thaphu i khinhṭi hlah u. Zeicahtiah dinfelnak le phung loin nunnak nih zei thil dah an i hrawm khawh lai? Cun ceunak nih muihnak he cun zei hawikomhnak dah a ngeih khawh lai? Cun Khrih nih bil lio he cun zei lungkhahnak dah a ngeih khawh lai? Asiloah zumtu nih zumlotu he zeidah i hrawm khawhmi a ngeih? Cun Pathian hmun thiang nih siasal he zei lungkhahnak dah a ngeih khawh? Zeicahtiah Nannih cu a nungmi Pathian hmunthiang nan si i Pathian nih an chungah ka um lai i an lakah ka tlong leng lai. Kei cu an Pathian ka si lai i annih cu ka mi an si lai, tiah a ti bang khan a si taktak. Cucaah anmah lakah khan rak chuak u law i ṭhen u. tiah Bawipa nih a ti. A thiang lomi tawng hlah u law nannih cu kaan cohlan hna lai. Kei cu nan pa ka si lai i nannih cu ka fanule le ka fapale nan si lai, tiah a Lianngan Bik Bawipa nih a ti. Dal sarihnak Cucaah ka dawt le hna, hi biakamnak hna hi kan ngeih caah taksa le thlarau thurhnomhnak khan kanmah le kanmah i thianh hna u si law Pathian ṭihzahnak in thiang cikcek ko hna u sih. A hlan cakuat Nan thinlung kha rak kan hunpiak ko u. Aho cung hmanh ah palhnak kan tuah lo. Ahohmanh kan hrawk hna lo. Ahohmanh kan hleng hna lo. Hihi nanmah sual phawtnak ah ka chimmi a si lo. Kan thinlung chungah nan um i nanmah he hmunkhat te ah thihṭi le nunṭi kha kan duh tiah a hlanah ka rak in chimh cang. Kaan bochan tuk hna, kaan chawr tuk hna i hnangamnak he nan ka khahter. Harnak vialte lak zongah lunglawmhnak in ka khat. Macedonia kan phak tikah kan pumsa nih dinh caan an ngei lo, sihmanhsehlaw a kenkip in hnahnawhnak kan tong. Lenglei in i dohnak, chunglei in ṭihphannak in kan khat. Sihmanhsehlaw a lung a dongmi hna a hnem tawntu Pathian nih Titus a ratnak thawngin a kan hnemh ve. Cun a ra phanh ruang lawngah si loin amah nan rak hnemhnak nih kannih zong a kan hnemh. Cun hmuh nan ka duhnak, nan ka ṭihpinak, nan ka ṭanpinak kha a kan chimh tikah ka lung aa lawm chinchin. Ka cakuat nih nan ngei aan chiatter hna caah ka rak i ngaihchih nain atu cu kaa ngaihchih ṭhan ti lo. Zeicahtiah kha ka cakuat nih khan caan tawitawi chung lawng nan ngaih aan chiatter hna ti kha ka hngalh. Atu cu ngaihchiatter nan si caah si loin nan ngaihchiatnak nih Ngaihchihnak ah aan hruai hna caah ka lung aa lawm ngaingai. Zeicahtiah Pathian duhning tein ngaihchiatter nan si caah kan in sunghtermi hna zeihmanh a um lo. Zeicahtiah Pathian lei ngaihchiatnak nih cun khamnak ah a chuahtertu ngaihchihnak kha a chuahpi i khamh an si ruangah an i ngaihchih lai lo. Sihmanhsehlaw vawlei lei ngaihchiatnak nih cun thihnak kha a chuahpi; cucaah Pathian lei ngaihchihnak nih cun zeidah a chuahpi kha zoh tuah u. Zeitluk in dah ralrinnak nan ngeih, zeitluk in dah nanmah le nanmah kilven duhnak nan ngeih, zeitluk in dah nan lung aa nuam lo. Zeitluk in dah ṭihnak nan ngeih, zeitluk in dah thilṭha tuah duhnak nan ngeih, zeitluk in dah nan kan ṭenh, zeitluk in dah teirul cham nan rak ka duh, hi vialte thil hna ah hin nan palh lonak kha nan langhter. Cucaah nan sinah ca ka rak ṭial ko nain palhnak a tuahmi hna ruangah le palhnak ca i a ing ṭuanmi hna caah ka ṭialmi a si lo. Sihmanhsehlaw nan caah kan ngeihmi zawnruahnak kha Pathian hmaiah nan cung i a langh khawh nakhnga ca tu ah a si. Cucaah cun hnemh nan sinak in kannih zong hnemh kan si ve. Cun Titus lunglawmhnak ruangah Kannih zong kan i lawm chinchin. Zeicahtiah a thlarau kha nan dihlak tein nan rak hrimter ṭhan. Nanmah kongah a sin i kan chawr hnanak ah ka ning a zak hrimhrim lo. Zeicahtiah nan sinah ka chimmi vialte hna cu biatak an si bantukin Titus sinah kan in chawr hnanak zong cu a hmaanmi an si. Ther le phannak he nan rak cohlan i nan dihlak tein a nawl nan ngaih kha a philh lo caah aan tlaihchan hnanak hi a ngan chinchin. Cucaah zei thil paoh ah kan bochan tuk hna caah ka lung aa lawm. Dal riatnak Macedonia mithiang hna, Cu lawng si loin u le nau hna, Macedonia ram Khrihfabu hna sinah zeitluk in dah Pathian nih vel a ngeih hna kha hngalhter kan duh hna. Cucaah harsatnak in hneksaknak nganpi tong hna hmanh sehlaw, an i lawm tuknak chungin le an sifah tuknak chungin pekchanhnak ah cun an rum ngaingai. Zeicahtiah an pek khawh tawk in an pek lengah an pek khawh leng tiang zong in alak tein pek duhnak thinlung a ngeimi an si kha a hngaltu ka si. An laksawng kha kan cohlan nak hnga le mithiang hna an bawmhchanh hna nak ah Hawikomhnak kan ngeihṭi nakhnga fakpi in an kan nawl. Cun kan rak i ruahchan lawng kha a si lo, sihmanhsehlaw a hmasa bik ah anmah le anmah kha Bawipa sinah an i pek hmasat hnuah Pathian duhning tein kan sin zongah an i pumpe ṭhan. Cucaah Titus nih hi rian hi nanmah sin in a thawk cang bantukin hi velngeihnak rian hi nan cung zongah a dih tiang a lim ve nakhnga fakpi in kan nawl hna. Sihmanhsehlaw nannih cu zumhnak ah siseh, holhrel ah siseh, hngalhnak ah siseh, ralring tein thilṭha tuahnak ah siseh, cun nan kan dawtnak ah siseh, zei thil paoh ah rian ṭha nan ṭuan bantukin hi velngeihnak rian zongah hawi nan hlei ṭhan nakhnga i zuam u. Cucu biakhiahnak bantukin ka chimmi a si lo; sihmanhsehlaw nan i dawtnak a tak le tak lo kha midang nih lungsau tein thilṭha tuah an i zuamnak khan hneksak kan duh hna caah a si. Zeicahtiah kan Bawipa Jesuh Khrih velngeihnak cu nan hngalh ko cang; cucu amah cu a rum ko nain Nanmah ruangah misifak ah a run i cang; cucu a sifahnak thawngin mirum i nan can khawhnak hnga caah a si. Cun hi thil ah hin ruahnak cheuh kan duh hna: kan hnulei kum khat lio zongah tuah nan rak duh cangmi le nan rak thawk cangmi rian kha nan pehzulh ahcun nan caah a ṭhahnem lai. Cucaah tuah duhnak thinlung nan rak ngeih cang bantukin nan ngeihmi chungin nan thawk cangmi rian cu a dongh tiang lim i zuam ko u. Zeicahtiah pek duhnak thinlung a ngeih hmasat ahcun a ngeih lomi in si loin a ngeihmi zoh in Pathian nih a cohlan. Cucu midang kha an thil zanter i nannih tu nan thil rihter kaan duh hna kha a si lo. Sihmanhsehlaw i ruang tein atu ah nannih cu tampi nan ngeih lio a si caah an chanbaunak ah va bawm hna u law chanbaunak nan ngeih ve te tikah an ngeihmi tampi chung khan an in bawmhchanh ve te hna lai. Cuticun nan i ruang kho lai. Tampi a charmi nih a hlei zeihmanh a ngei hlei lo, cun tlawmte a charmi zong a chambau hlei lo tiah a rak i ṭial bantuk kha a si. Titus le midang nih Paul kha thawng an thanh. Sihmanhsehlaw nanmah caah zawnruahnak thinlung kan ngeih bantuk kha Titus thinlung chungah a petu Pathian cu thangṭhat si ko seh. Cucaah kan fialnak a cohlan lawng si loin nanmah bawmh ding kha a lung a thawh tuk caah amah lungtho tein nan sinah a ra. Cun thawngṭha a chim i Khrihfabu vialte nih An chimthiam ngaimi unaupa kha amah sinah kan rak tlah chih. Cu lawng cu si loin cu unaupa cu amah Bawipa sunparnak caah hi rianṭuannak ah aa timtuah ciami thinlung nan ngeih kha an hngalh khawh nakhnga hi laksawng he kanmah sin i khualtlawng dingah Khrihfabu hna nih an thimmi zong a si fawn. Siang ngaiin pekchanhmi laksawng kan tolrelnak ah hin ahohmanh nih sual an kan phawt nakhnga lo fakpi in hrial kan i zuam. Bawipa hmuh lawngah si loin minung hmuh zongah upat awk tlak Thil tuah kha kan i tinhmi a si. Cun voi tampi kan hneksak hnuah thil tampi ah zuamnak thinlung a ngei tiah kan hmuhmi unaupa kha anmah sinah cun kan rak thlah. Sihmanhsehlaw nan cungah bochannak nganpi kan ngeih caah atu ah cun zuamnak thinlung a ngeih chinchin lai. Mi zeimaw nih Titus kong kha an hlet ahcun amah cu ka hawikom le ka rianṭuanpi hawi a si asiloah kan unau hna kong kha an hlet ahcun annih cu Khrihfabu hna nih an thlahmi hna an si i Khrih sunparnak kha an langhter. Cucaah dawtnak nan ngeihmi le kan in chimthiam hnanak kha Anmah sinah le Khrihfabu hna sinah va langhter u. Dal kuanak, alak le lungtho te i pekchanhnak. Mithiang hna bawmhchanhnak kongah nan sinah keimah i caṭial cu a herh hrimhrim ah ka ruat lo. Zeicahtiah Bawmh nan duh hnanak kong kha ka hngalh i Akhaiah mi hna nih cun nikum khan nanmah bawmh dingah timhcia in an um cang tiah Macedonia mi hna sinah kan chawr hnanak kong kha ka chim. Cun tei nan rialnak nih Mi tam deuh lung kha a thawhter hna. Hi bawmhnak kong i kaan chawr hnanak kha a lak a si sual nakhnga lo unau hna hi ka rak thlah hna. Nanmah bawmh dingah timhcia an si ko tiah ka chim bantukin Timhtuahnak rak ngei u. Macedonia mi cheukhat hna kha keimah he an rat i timhtuahnak zeihmanh nan ngeih lo kha an in hmuh hna ahcun nanmah cu chim lo kanmah zong bochannak he kan in chawr hnanak ah khan kan ning a zak tuk lai. Cucaah a hlan in pek awkah nan rak i kammi siannak in nan rak pekmi nan laksawng timhtuahter awkah unau hna kha a hlan deuh in nan sin i rat chung awkah thapek cu a herh ko rua tiah ka ruah. Cuticun timhcia tein a rak um ahcun, Nan rian a si caah hnekchom in pekmi si loin siannak in nan pekmi a si kha a lang lai. Sihmanhsehlaw hihi kaan chimh hna, tlawmte a tuhmi nih cun tlawmte lawng a zun ve ko lai i tampi a tuhmi nih cun tampi in a zun ve ko lai. Cucaah ahopaoh nih sian lo buin le hnekchom buin si loin a thinlung cungin aa timhning te tuin pe ko seh, zeicahtiah lunglawm tein a pemi cu Pathian nih a dawt hna. Cun Pathian cu zei thil paohah chanbau lo tein aan ngeihter zungzal khotu hna le thil ṭha tuahnak ah Thluachuah tlamtling tein nan ngeih khawh nakhnga nan sinah a velngeihnak vialte a tlunter khotu a si. Amah nih cun hmunkip ah a ṭhek i misafaknak kha a pek hna. A dinfelnak cu zungzal in a hmun tiah aa ṭial bantuk khan a si. Thlaici vorhtu kha thlaici a pe i ei awk caah rawl a petu nih cun Thlaici in pe hna in nan vorhmi thlaici cu karhter sehlaw nan dinfelnak theitlai cu karhter ko seh. Cun nannih cu zeizong vialte pe siang dih lakin aan rumter hna caah cu nih cun kanmah thawngin Pathian sinah lunglawmhnak aan chimter hna. Zeicahtiah Hi pekchanhnak rian kan ṭuanmi nih hin mithiangnak herhbaunak kha tlam a tlinter lawng si loin Pathian sinah lunglawmhnak kha tam chinchin in a chimter hna. Khrih thawngṭha nan cohlan caah nan ngeihmi nawlngaihnak ruangah le anmah mithiang hna thawkin Mi vialte sinah siang ngaiin pekchanhnak nan ngeihmi hna cu hi rianṭuannak caah tehte an si i Pathian kha sunparnak an pek. Nan cung i Pathian velngeihnak a tam tukmi ruangah hmuh an in duh tuk hna i thla an in campiak hna. Cucaah hmur le ka in chim cawk lo dingmi laksawng ruangah Pathian cu thangṭhat si ko seh. Dal hranak, thlarau raldohnak, hmaitonh ah ai toidor i a lang in ral a ṭha ngai tiah nan timi keimah Paul nih Khrih lungnemnak in le teidornak in kaa nawl hna. Taksa duhnak ning in khua an sa tiah A kan ruattu cheukhat hna ralchan in ralṭha tein rat kaa tim. Sihmanhsehlaw nan sin i ka rat tikah cu tluk ralṭha in biachim a hauh nakhnga lo fakpi in kaan nawl hna. Zeicahtiah taksa in kan nung ko nain taksa duh ningin ral kan do lo. Zeicahtiah Kannih kan hmanmi raltuknak hriamnam cu taksa thil an si lo. Ralhau chimnak i kan hmanmi cu Pathian ṭhawnnak tu kha a si. Pathian hngalhnak dawnkhantu a simi alngialnak le mah le mah i phorhlawtnak thil vialte kha kan hrawh dih hna i kan ruahnak kha Khrih nawl zulter awkah sal ah kan tlaih hna. Cun nan nawlngaihnak kha a tlam a tlin tikah nawlngaih lonak vialte dantat ding cu timhcia dih a si cang. Thil hi a lenglang sinak in nan zoh sual maw? Mi zeimaw nih Khrih ta ka si tiah amah le amah aa zumh ahcun amah cu Khrih ta a si bantukin kannih zong Khrih ta kan si ve kha va ruat seh. Cucaah nanmah rawhralnak caah si loin nan ṭhanchonak ding caah a si ahcun Bawipa nih a kan pekmi nawlngaihnak kha kaa porhlawtpi hmanh ah ka ning a zak lai lo. Cakuat in aan tlerhmi hna ka lo sual lai. Zeicahtiah a cakuat ah cun a bia khing a ngei i huham ṭhawnnak in a khat. Sihmanhsehlaw a mipum cu a derthawm i biachim zong a thiam lo, tiah an ti. Cu bantukin a kan titu hna nih cun kan um lo tik zongah ca in kan ṭialmi bia hna kha kan tuah hngami he aa khah hrimhrim lai kha an ruah awk a si. Cucaah anmah le anmah aa chimthiammi hna he aa tluk in kan i chia ngam lo i anmah he zong kan i tahchun ngam lo. Sihmanhsehlaw mah tein sum aa tahmi hna le anmah le anmah i tahchunh in cuai aa thlaimi hna cu a fim lomi an si. Sihmanhsehlaw kannih cu rikhiahmi lengin kan i phorhlaw lai lo. Asinain Pathian nih a kan pekmi ri le hmun chung lawngah a si i cu hmun le ri ah cun nanmah zong nan i tel. Zeicahtiah nan sin i Khrih Thawngṭha he kan rak rat ah khan kanmah tein rikhiahmi kan lonh a si ṭung lo. Zeicahtiah nannih cu kan rikhiahnak chung i a ummi pei nan si cu. Kannih cu kan rikhiahmi leng lonh in Midang rianṭuannak ah kan i porhlaw lo, sihmanhsehlaw nan zumhnak zong a ṭhan ve bantukin kannih zong kan rianṭuannak hmunhma hi nanmah thawngin a kau deuh chinchin lai tiah ruahchannak kan ngei. Cun Nan ram lengah thawngṭha chim in le midang ṭuan ciami hmunhma zongah kan i phorhlaw fawn lai lo. Sihmanhsehlaw aa phorhlawmi cu Bawipa tu ah khan i porhlaw ko seh, zeicahtiah cohlan mipa cu amah le amah aa chimthiammi kha si loin Bawipa nih a chimthiammi pa tu kha a si deuh. Dal hleikhatnak, zumhtlak sinak, mihrut bantukin bia ka chimnak ah rak ka ing ko u tiah ti ka duh. Cun a inn zong nan ka in taktak ko. Zeicahtiah ngaknu thiang bantukin Khrih sinah kaan pekchanh hna nakhnga Va pakhat caah kaan ham cang hna i nannih cu Pathian lei hamnak in kaan ham hna i kaan ven hna. Sihmanhsehlaw rul nih a zertiannak in Evi kha a rak hlen bantukin lungtak tein Khrih nan tlaihchannak khan nan thinlung kha aan rawhmanter hna lai ti ka phang. Cucaah Nan sinah a rami nih kan rak chim lomi Jesuh dang kong an in chimh hna ah siseh, nan rak co cangmi thlarau si loin thlarau dang an in coter hnik hna ah siseh, nan cohlan cangmi thawngṭha si loin thawngṭha dang an in cohlanter hnik hna ah siseh, fawi tein nan rak cohlan sual hna hnga. Zeicahtiah Apostle ngan nan timi hna nakin ka hme deuh tiah kaa ruat hrimhrim lo. Biachimnak ah cun cawnpiakmi si manh hlah ning law hngalhnak tu ah cun cawnpiak lomi ka si lo. Sihmanhsehlaw kannih cu nanmah lakah zeizong vialte in fianter kan si cang. Nan ṭhan khawh nakhnga Pathian thawngṭha kha man loin kan chimh hna i Keimah tein kai toidormi hi sualnak ka tuah a si maw? Nanmah rian ṭuanpiak awkah ṭuan man kha an sinin ka lak i Khrihfabu dang ta kha ka fir ah a cang. Cun nan sinah ka rak um i herhbaunak ka rak ngeih lioah khan aho ca hmanh ah thilrit ka si bal lo, zeicahtiah Herhbaunak ka ngeihmi vialte kha Masedonia in a rami unau hna nih an rak ka ṭhenh dih. Cun zei thil paoh ah nan ca i thilrit si lo dingin kaa ralring i hmailei zongah kaa ralring ko lai. Khrih biatak cu ka chungah a um cang bantukin Akhaiah ram chungah Hi ti i kaa porhlawtnak khin ahohmanh nih an ka kham kho lai lo. Ziah kan dawt hna lo caah maw a si? Pathian nih a hngalh ko. Sihmanhsehlaw apostle sinak ah kanmah bantukin i porhlawtnak caanṭha hmuh a duhmi hna nih caanṭha an ngeih ve nakhnga lo Ka ṭuanmi rian kha ngol loin ka ṭuan ko lai. Cucaah cu bantuk mi hna cu apostle deu, hlennak rianṭuantu, anmah tein Khrih apostle bantukah aa thlengmi an si. Cucu khuaruahhar awk a si lo. Zeicahtiah Satan hrimhrim hmanh pei amah tein ceunak vanmi bantukah aa thlen ko kha. Cucaah Satan rianṭuantu hna hmanh nih anmah tein dinfelnak rianṭuantu bantukin an i thlen ahcun cucu thil khuaruahhar a si lo. An donghnak tu cu an rianṭuan ning te khan a si te ko lai. Paul rianṭuannak le temhinnak Ka chim ṭhan ko, ahohmanh nih mihrut ah ka ruat hlah u. Cuti a si lo ahcun tlawmte tal in kaa porhlawt nakhnga mihrut bantuk tal in ka co u. Hihi ka chim tikah hin Bawipa duhning in ka chimmi a si lo; sihmanhsehlaw mihrut bantukin ralṭhatnak he porhlawtnak in ka chimmi a si. Mi tampi nih taksa thil ah an i porhlaw bantukin kei zong kaa porhlaw ve ko lai. Nannih cu a fimmi nan si caah a hrutmi hna zong kha lunglawm tein nan ruah thiam hna. Cun pakhat nih sal i an in tlaih hna zongah siseh, an in eihmur hna zongah siseh, An inn chuh dawh hna zongah siseh, amah le amah aa fak zongah siseh, nan hmai i an inn bengh hna zongah siseh nan ngaihthiam khawh dih ko hna. Cu zawn ah khan derthawm tuk tiah ka ti tikah hin ningzah bu tein ka chim. Sihmanhsehlaw pakhatkhat nih zeithil paoh ah ka ral a ṭha ko tiah a ti ahcun mihrut bantukin hei chim ko ning law kei zong ka ral a ṭha ve ko. Hebru mi an si maw? Kei zong ka si ve. Israel mi an si maw? Kei zong ka si ve. Abraham tefa an si maw? Kei zong ka si ve. Khrih rianṭuantu an si maw? Mihrut bantukin chim ko ning law anmah nakin ka si deuh. Rian tam deuh in ka ṭuan. Rel cawk lo tiangin an ka tuk. Voi tam deuh thong ka tla. Voi tam tuk ka thi deng. Voi sawmli tlinnak ah voikhat bau in Jew mi hna tuknak cu voi nga tiang ke in, voi thum tiang fung tuknak ke in, voikhat lung in an ka cheh. Voi thum tiang tilawng rawh ka tong i nikhat le zankhat ti chungah ka um. Ka khualtlawnnak ah voi tampi tilian ṭihnak, damiah ṭihnak, ka miphun hawi lila ṭihnak, Jentail mi hna ṭihnak, khuapi chung ṭihnak, ramlak ṭihnak, rili ṭihnak, unau deu hna ṭihnak hna kha ka tong. Thaba tukin rianṭuannak, voi tampi zan it loin umnak, rawlṭam tihal, voi tampi rawl ulhnak, Khuasihnak le thilpuan loin umnak kha ka ton hna. A dang thil vialte lengah Khrihfabu vialte caah nifate fakpi in khua ka ruat. Ahodah a derthawmmi a si i kei tah ka derthawm ve lo maw? Ahodah tuktermi cu a si i ka thin a linh tuk lo maw? Kaa porhlawt a hauh ahcun ka derthawmnak thil kong tu ah kaa porhlaw ko lai. Lih ka chim lo cu a zungzal in thangṭhatmi kan Bawipa Jesuh Khrih i a Pa le Pathian nih a hngalh ko. Damaskas khua ah Aretas siangpahrang kut tangah uktu bawipa nih keimah tlaih duh ah Damaskas khua kha a rak congh dih. Sihmanhsehlaw kulhnak vanpang thla lawng khan bawm in an rak ka thlak i a kut chungin ka luat. Dal hleihnihnak, Paul langhnak, Porhlawt cu ka caah santlaihnak zeihmanh a um hrimhrim lo nain langhnak le Bawipa aa phuannak kha ka chim ṭhan rih ko lai. A luanciami kum hleili ah Khrih chungah a ummi ka hngalhmi Pa cu van dotthumnak ah lak a si i takpum he a si le takpum loin a si tu kha ka hngal lo. Pathian nih cun a hngalh ko, cu bantuk mipa cu ka hngalh ko. Asinain takpum he a si le takpum loin a si tu cu ka hngal lo. Pathian nih cun a hngalh ko. Zeitindah paradis ah lak a si le Chim khawh lomi biafang minung nih chimphung a si lomi thil a theih kha ka hngalh. Cu bantuk mipa kong ah cun kaa porhlaw ko lai. Sihmanhsehlaw ka derthawmnak dah ti lo cun kei cu kaa porhlaw lai lo. Cucaah porhlawt hei duh hmanh ning law mihrut cu ka si hrimhrim lai lo. Zeitintiah biatak kha ka chim ko lai. Sihmanhsehlaw mizeimaw nih an ka hmuhning lengin le ka sin in an theihmi lengin sang deuh in an ka hmuh sual nakhnga lo i phorhlawt cu ka hrial. Paul apostle sinak tehte. Cun a tam tukmi phuannak ruangah phorhlawt ruamka in ka um sual nakhnga lo hling pakhat kha ka taksa ah a ka pek i Cu Satan lamkaltu hling nih cun porhlawt ruamka in ka um sual nakhnga lo a ka chunh. Hi thil kongah hin voi thum kheng te ka lakpiak tiah Bawipa kha ka nawl. Cun ka velngeihnak cu na caah a za ko, zeicahtiah ka ṭhawnnak cu derthawmnak ah tlamtling tein a lang tiah a ka ti. Cucaah Khrih huham ṭhawnnak cu ka cung i a hmunh khawh nakhnga ka derthawmnak tu ah lunglawm tein kaa porhlaw ko lai. Cucaah derthawmnak ah siseh, thangchiatnak ah siseh, herbaunak ah siseh, hremnak ah siseh, temhinnak ah siseh, Khrih ruangah cun kaa lawm ko lai. Zeicahtiah ka derthawm tikah khan ka ṭhawng. Nanmah nih nan ka hnek tuk caah kaa porhlawtnak in mihrut ah ka cang. Zeicahtiah nanmah tu nih nan rak ka chim thiam deuh awk tu a si. Zeitintiah Zeihmanh ka si lo nain apostle nganmi hna nak tangah ka niam hleinak zeihmanh a um lo. Apostle ngaingai si hmelchunhnak cu lungsaunak vialte he hmelchunhnak le khuaruahhar thil le thil lianngan tuahmi hna khan an lakah langhter dih an si cang. Nan ca i thilrit si lo dingin ka um dah ti lo ah zeidah Khrihfabu dang nakin nan tetnaunak a um? Hi palhnak caah cun ka ngaithiam ko u. Atu i nan sin i rat kaa timh a voi thumnak a si cang. Cun nan caah thilrit ka si hrimhrim lai lo. Zeicahtiah nan ngaihchiah kha ka kawl lo, nanmah tu kha ka kawlmi cu nan si. Zeitintiah fale nih cun nu le pa caah thil an khon awk a si ṭung lo. Nu le pa tu nih pei fale caah thil khonpiak a si ko cu. Cun kan dawt deuh chin hna tikah ka daw lo deuh chin lengmang hmanh u law nan nunnak caah cun ka ngeihmi vialte le ka pum hrimhrim zong nanmah caah cun hman ka sian ko. Sihmanhsehlaw ahohmanh thilrit kan phonhter hna lo. Asinain Paul cu a zer tiang i a milan thawinak in an kan tlaih tiah nan ti. Nan sinah ka rak thlahmi hna aho sin tal khan nan sinin ṭhathnemnak zeital kaa lakmi a um maw? Titus kha nan sin rat dingin ka nawl i amah sinah cun, kan unaupa kha ka rak thlah. Titus nih cun amah ca ṭhathnemnak ah maw aan hman hna? Kan thinlung aa khat lo maw? Kan zulhmi lam aa khat lo maw? Cun nan sinah hin anmah le anmah an i silhnalh tiah nan kan ruat sual maw? Pathian hmaiah Khrih thawngin bia kan chim. Sihmanhsehlaw ka dawt le hna, zeizong vialte hi nanmah ṭhanchonak caah kan tuahmi an si. Cucaah nan sin i ka rat tikah si hna seh ti kaan duh hna ningin kaan hmu hna lai lo i kei zong siseh ti nan ka duh ningin nan ka hmu ve sual lai lo ti ka phang. Cawn i siknak, hnahchuahnak, thinlinhnak, ṭhencheunak, i thangchiatnak, mi kong ceihnak, ruamkainak, i tuaihmalnak a um sual lai ti ka phang. Cun ka rat ṭhan tikah ka Pathian nih nan hmaiah ka nun a ka ṭhumh lai i a hlanah sualnak a rak tuah i an thurhnawmhnak vialte kha aa ngaihchih lo i Nupa sualnak a tuahmi hna le horduh a cuaimi vialte hna caah ka ṭap sual lai ti ka phang. Dal hleithumnak Paul nih Korinth khua tlawn a duh ṭhan. Atu hi a voithumnak nan sin i ka rat lainak a si. Tehte pahnih asiloah pathum hmurka nih biafang kip kha an fehter lai. A hlanah ka rak in chimh cang hna. Cun a voihnihnak zongah nan sinah hei um ning law cubang kaan chimh chung cang hna. Cun atu zongah a lang in a hlanah sualnak a rak tuahmi hna le a tangmi vialte hna sinah ca ka ṭial i ka rat ṭhan ahcun ahohmanh kan zuah hrimhrim hna lai lo. Nan sinah a derthawm bal lo i ṭhawng ngaiin rian a ṭuantu Khrih nih kan sin i bia a chim le chim lo kha hngalh nan duh tuk caah ka rat tikah ahohmanh kan zuah hna lai lo. Cucaah amah cu derthawm in khenh chih sihmanhsehlaw Pathian huham ṭhawnnak in a nung. Cun kanmah zong amah cungah khan kan derthawm ve. Sihmanhsehlaw kannih cu amah he cun nan sinah Pathian huham ṭhawnnak in kan nung lai. Zumhnak chung i nan um le um lo kha nanmah le nanmah kha i hal tuah u; nanmah le nanmah kha i hnaksek tuah u. Jesuh Khrih nan chung i a um kha nanmah le nanmah nan i hngal lo maw? Nan i hngalh taktak lo ahcun hneksaknak ah a tling tlak lomi nan si tinak a si hnga. Sihmanhsehlaw kannih cu a tling tlak lomi kan si lo ti kha nan hngalh cio ṭheo lai tiah ka zumh. A hmaiah a tlingtlakmi kan sinak langhternak caah si loin a tlingtlak lomi bantuk kan si hmanh ah upat awktlak thil kha tuah in thil ṭhalo nan tuah nakhnga lo Pathian sinah thla ka cam. Zeicahtiah biatak caah rian kan ṭuan dah ti lo ahcun biatak doh caah zeithil hmanh kan tuah kho hrimhrim lo. Cucaah Kanmah kan derthawm hmanh ah nanmah nan ṭhawn ahcun kan i lawm ngaingai. Cun mitling nan si khawh nakhnga kanmah zong nih thla kan in campiakmi hna cu a si. Cucaah rawhralnak caah si loin ṭhanchonak caah Bawipa nih a kan pekmi nawlngaihnak ning tein nan sin i ka um ah Hrang tuk in ka chim sual nakhnga lo a langtu in hi thil kong cu ka rak ṭial hna: a donghnak biakchawnhnak. A donghnak ah u le nau hna, i lawm ko u; mitling si i zuam ko u; nan tha nuam ko u. Pakhat le pakhat lungthin khat tein um ko u. Dai tein um u law dawtnak le daihnak Pathian nih aan umpi hna lai. A thiangmi hnamhnak in pakhat le pakhat i biakchawn ko u. Mithiang vialte hna nih an in biakchawnh hna. Bawipa Jesuh Khrih velngeihnak, Pathian dawtnak le Thlarau Thiang hawikomhnak cu nan dihlak cungah um ko seh. Amen.